ndinogara ndichibvunzwa kuti uh, tinoudza sei vabereki vemwana uh, tinenge tichifungidzira kuti ane autism tinovaudza sei kuti a ah, mwana wenyu anogona kunge ane autism inini ndinoti zvinodhipenda nokuti imimi ukama hwenyu nemunhu iyeye hwakamira sei nekuti remember kuti sometimes unogona kunge uchitotaura chokwadi asi matambidziro masvitsiro aunoita information yacho inotogona kuita kuti chokwadi ichocho chigamuchirwe kana kuti chisagamuchirwa saka zvakakosha kutarisa ukama hwako nemunhu iyeye woona kuti magara munombotaudzana kusvika papi usati wamhanya kuti rega ndimuudze um, unofanira kutarisa kuti magara munombotaudzanawo kuti nyaya dzenyu dzinombostrecha kusvika kupi kwacho munombo kana muchitaudzana munombotaudzana kusvika papi pekuti iwe unogona kutozofunga kuti rega ndimuudze kuti haa ndofunga kuti mwana wako ane condition inonzi autism saka zvakakosha ndezvekutarisa ukama hwenyu wotarisawo futi nzira dzaunokwanisa kucommunicata nadzo dzinoita kuti zvauri kuda because remember kumuudza kuti ndofunga kuti mwana wenyu ane autism the main goal is to help them kuti vakwanise kutsvaga batsiro vakwanise kutanga kuchienda nemwana kuti anoongororwa saka maudzira unovaita ukasachenjera anogona kutoita kuti vatozooma mwoyo vatosindimara vanopinda mudenial voti aa aina ndidi kuinzwa zvitanda munzeve ndo vobva vati handidi kuinzwa nyaya iyoyo saka unotofanira kunge une ma, kusarudza mashoko aunozvitaura nawo kuti aa ini ndachiona kunge mwana uyu ka uyu uyezve unogona futi kuva kuvatendekera kwatinoti sign posting kuvaratidza mamwe mavhidhiyo wawo unenge wakasangana nawo akakuvhurawo maziso iwewe akakupa that education unogona kuvatumira malinki iwawo zvakangoita sevhidhiyo rino unogona kuvatumirawo kuvashera kuti aimbonai vhidhiyo iri kana kuti riri vhidhiyo redefinition yeautism yacho kana kuti remasymptoms nemasigns wovashera vhidhiyo iro vozvionera then motangira conversation ipapo kuti ah vhidhiyo reya makarionaa here inini ndaifunga kuti pane zvinhu zvakataurwa muya muya zvinofanana nezvinoita mwana uyu hameno kuti imi munozviona sei saka masvitsira atinoita information sometimes its not kuti vanhu havadi ku havaudziki but maudziro ndiwo anoita kuti munhu asindimare munhu anobva ava defensive kuti a ah, aiwa uyezve tinotarisa Eh, chimwe chatingatarisa ndechekuti ivo vagara vari kutofunga chii pamusoro pezviri kuitika kumwana vabereki vanenge vachifunga kuti chii vane zvavari kususpecta here kana kuti vari in total ignorance ndinogara ushandisa example yangu inini munhu akatanga kupointa kuti mwana waye anogona kunge ane condition inonzi autism nditicha vaidzidzisa mwana wangu achiri kupreschool Uh, that time he was about two years just above two years saka obvious kucrash kunesaroko kunoonekwa mabehaviors kunoonekwa social interaction of which pabehavior nesocial interaction ndo panonyatsobuda masaini ese eautism saka ticha ava vaiti pese vandinoenda unotora mwana vaibva vati ini ndachifunga kuti muite sei mumboenda naye anoongororwa anogona kunge ane condition inonzi autism but the background of the issue yaindiita ya kuti ndiite madecisions andaiita one yacho mwana wayo anga ari pachikoro pekuti eh, muclass mavo ndiye chete aiva muno mutema anga eh, ivo ticha ava vanga vari murungu and vanga vachangouya pachikoro apa saka inini ndaifunga kuti ticha ava musarura ganda zvekuti zvese zvavaitaura ava ah, vaitopedza zvavo nguva ini ndaiti mwana wangu ana dambudziko ari kungotichwa nani nemusarura ganda ende musarura ganda uyu ari kuticha vanhu vane ganda rakafana nerake wangu chete ndiye ane ganda dema saka mwana ticha havasi kuda mwana muclass mavo vari kuda kuti mwana uyu adini abve pano nokuda kweganda manje inini fizi yepano ndinoiafoda ende mwana handisi kumubvisa saka handinoona kuti pane kuti nditeerere zviri kutaurwa ini ndandakungotarisa chinyi zveganda kuti aa ndaitoona kunge inyaya yatova yehondo yeganda chete ndoiripo saka ndozvimwe zvinhu zvinotarisa unotarisa environment wotarisa kuti kana pane vamwe vanhu vakambozvimenshena unogona kutongoziva wakutomboita karesearch ka handiuri interested kubatsira vanhu ava wotomboita karesearch kuti mamakambozvinzwa here kana makazvinzwa mamakanzwa kuti chii because the way yavanenge vakaresponda kwavakazvinzwa kwekutanga ikoko senge inini munhu akazondibatsira akatondibvunza kuti wangu wakambozvinzwa here ndikati ina ndakazvinzwa wangu akanzwa kuti chii ndobva ndavaudza kuti pane chavakati vakati vakanditi zvakati zvikati ende ndaifunga kuti zvakati zvikati munhu akazondibatsira manje ungariganda rangu wekumusha kwedu andinotaura naye neshona kuti ava ah, ava ah, vanhu havasi kuda mwana wangu chinyi muclass mavo vakati aa ah, kana musadaro mai mwana mai krisi pane nyaya mwana uyu ari kuda kuongororwa ndo vakazoita nditeerere ivavo saka dzimwe dzenguva we look at life kazvichienderana nebackground dzedu neenvironment yedu umwe anogona kunge achifunga kuti mwana akaroyiwa saka imimi makamuaprocha manje muchitoti hakuna chinhu chinonzi uroyi munogona kutomuluza because kana iye ari munhu anobhilivha kuti varoyi variko ende vano vane zvinhu zvavakatombondiita muupenyu hwangu anobva atotadza kukuteererai because matanga nekuataka belief system yake saka ndiri kungoti inini study imimi mune interest muri kuda kunyatsoziva muda kubatsira munhu uyu muda kubatsira hama dzenyu idzi kuti dzigone kuita kuti mwana akurumidze kuwanirwa rubatsiro moto investor time ne, eh, moto investor time kuti muemploye mastrategies anoshanda mototsvaga nzira dzinoshanda ipapo mototsvaga kuti chii chatingaita chinogona kuti mwana because chatiri kuda nchekuti at the end of the day mwana akurumidzirwe kuwana help mwana akurumidzirwe kuendeswa naye kune vanoongorora vanokwanisa kuzonopa even mwana uyu sapoti nevabereki sapoti saka ndizvo zvatinoita kana isusu tine munhu atinenge tiri concerned kuti ah inini ndinofunga kuti neighbor yangu inini ndinofunga kuti cousin yangu ini ndinofunga kuti shamwari yangu mwana wake anogona kunge ane autism unotarisa relationship yako nekuti this diagnosis vanhu vazhinji ini zvangu yakanditorera time kuigamuchira ndandisina information yakakwana and eh, zvakanditorera time zvakatondiaffecta even health yangu nguva yacho iyoyoyo because ndaifunga kuti why me saka you need to find the way you are going to that information is going to land kumunhu anoda kubatsira irege kupedzisira yatomuvhiringa yatomuita kuti aomese mwoyo asada kana kunzwa nezvekuwana help saka tinotsvaga nzira dzakanaka dzinoita kuti information iya isvike kumunhu Ndiyo advice yangu iyoyo kuti kana tine hama dzedu dzatinofunga kuti idzi tiri kuda kuti dzinzwe tinovashera mavhidhiyo atinenge tichisangana nawo aya aya anenge achisheya nezvekondishini yacho tinovashera kana vachibatika kumasocial media kwacho koko tinova tega kuti uyai muone tererai vhidhiyo ri pano then conversation yacho yotangira ipapo tichienda mberi but ndoda kukutendai chaizvo if you are a cousin if you are a friend if you are a neighbor uri concerned zvinotoreva kuti uri munhu ane mwoyo wakanaka and uri kushandisa information yawakawana iwewe kuti ibatsirewo vamwe vanhu vakakukomberedza uyu unenge uchitori nemunhu usambozvipa usa mhosva kuti ii i need to mind my own business ayewaka unenge watogona because pamwewo ndiwatanga kuwana information vaya vanofanirwa kunge vachibatsira mwana vasati vaiwana information saka iwewe manje saneighbor vakanaka sashamwari yakanaka samuvakidzani akanaka iwewo ndiwe manje wakutsvaga nzira dzekuti mashoko asvike asi chakanyanyokoshesa nematauriro atinonoita nenzira yatichanozvitaura nayo kuda kuratidza munhu uya kuti weare doing this to support you weare doing this to support you kuti usapote mwana wako weare doing this kuti at the end of the day mwana awane help yakamufanira ndinovimba zvandataura muvhidhiyo rino zvabatsira kana zvakubatsirai please let me know also in the comment section ndinotenda uh, mwedzi unoyu its um, autism and awareness month saka ticharamba tichingotaura nenyaya dzeautism iri kuti shoko riende shoko risvike kwese munhu wese ngaave ane idea yekuti chii chinonzi autism nekuti zvazvinoita ah, iwo unogona kunge usina mwana ane autism but mwana wako anogona kunodzidza nevana vedu isusu vane autism saka kana ane akaidea kuti kune chinhu chinonzi autism zvinomubatsira kuhendla maclassmates iwawo mwana wako anogona kukwira bhazi newangu mwana wangu anogona mwana wako anogona kusangana nemwana wangu kupaki kana kuchechi kana ane idea yekuti chii chinonzi autism zvinomubatsira kuhendla anenge akuziva kuti o oh, ah, its fine saka zvakakosha izvozvo